sesuatunya teh maka kada dapat ngena imbah puasa biasa pulang habis Ramadan biasa yang dahulunya nang eh, bisa menyunyuntan maka itu lah pulang hidup perubahan bapa nasar nang ngaleha kayaknya nak anak buhannya lah Nah, kita kada bawa usah berpanjang lagi, berpanjang lebar ba, ba berpemeter.

Menderenan ja. Enderenan jadi ku sambat. Gesenderenan tu am yang disambat ribah mun kadenderen fitnah buhannya ai. Eh, lain lagi kena masalahnya. Eh, yang derenan tadi diceritakan, bercerita gitu. Mun inya dengar kada nyaman hati inya. Itu ribah tak? Amun inya nengar perkataan kita tadi inya kada nyaman hati dan kita pun kada nyaman jua cerita mun inya nengar. Ya kada? Nah, itu ngaran ribah tak? Ribah menceritakan orang di belakangnya yang sekiranya cerita tadi itu inya kada katuju mendengar. Kita pun kada puron cerita. Amun inya ada, eh kita tak teribah. Ngalih ada. Nih maka am, lelaki binian sama ah pada manusia, cuman yang terancak nih binian lah, mohon maaf lah, cel, mohon maaf, mohon maaf lah mak lah, mohon maaf, mau mak ulun bini juga, oh ah, nonton juga nih, mohon maaf lah, mudah-mudahan lah kita terhindar seberataan lah. Nah kebanyakan nah sudah sudah atas supan ini ulun kada dilihat oleh acil lihat oleh uma maaf lah maaf maaf nih lanjut kita wan nami matu nami mah nah nami mah nih penyanyi nami mah nih nami mah mengadu domba mengadu domba urang sana urang sini diacung-acungkan bakalahian si anu toh di anu Bepmul sual kehilangan si ano kehilangan Hunda si ano sual kehilangan Acan si ano kehilangan sual kehilangan Acan Kareng si ano sual kehilangan tuh si ano tuh coba takone orang sebelah situ orang kampung dong kampung situ sangat betul Nah, mengadu domba. Akhirnya orang kampung sini kada betul sana. Kadang penceramah bisa juga kayak ini, nek. Model macam cerita nang kada baik ini, nek. Sedikit kayak ini nih aja. E, eh, ribah nih kayak apa, Mak? Oh, mana di sini kampung sini aja. Emon di kampung ko sana, tetangga tetangga nih nah kada aku nyebut sini nah kampung ko sana iya mon bercerita tuh di ebin nah ini nih sudah nah Amun ada sadikit-sadikit habar kampung sini sampai ke kampung sana, tudah mamicu adu domba bisa. Hati-hati mancaramah jua lah, jangan mancaritakan kabanyakan kayata di kampung ku sana lah haja. Eh, reflek kayata. Padahal inya kada hindak ma, ma, ma,

Habis ribut kampung sana kampung sini, habis ribut tetangga sana tetangga sini. Muntungnya tukang anyung atar, tukang adu domba. An. Inya puasa dalam keadaan badu domba tadi, kada pahala puasanya. Nah, sama tadi yang riba. Inya puasa, kada pahala puasanya. Betul pahala banyak. Lanjut lagi banyak lagi buhannya. Selain namimah,

Ambil duit ukuran nukar dua beras dua kilo. Akhirnya duit tadi kada ditukarkan beras keda dua kilo. Gasan nukar gincu. Hmm, baduste si Acel. Eh, maaf Cela, maaf, maaf. tuh kayak itu tuh contohnya, baduste. Kada jadi mana bang nukar beras dua kilo, nukar gincu. Harga gincu halus bener, harganya bilang aja. Eh. Sakilo beres. Bah ngintu murah sekilo beras gincu. Ada nang bakampet bakarong beras harganya gincu seiket tak. Hei udah seria bujur. Ulan percaya. ah, ulan percaya. Besar ya. Gincu harga sekilo beras tuh murah mas eh. Ah, nih mon bedusta bisa mahal lagi. Lanjut lagi tak. Ah, bedusta, jangan bedusta, jangan bedusta.

Mandang laki surang gen dengan sawan mandang bini surang nah karena jua mandang bini surang besahuan paha betul pahala puasa betul pahala puasa oh sikit lagi ada bunyi dah di masjid tuh dengeran masjid kayak masjid kan jauh eh, kekanakan yang ngajian di masjid mandang dengan sahwat paham leh mandang basahwat benapsu mandang tadi tak eh ngalih ha katuju mandang kita sawat nang amon bebinian tak kurigit awak kita mon lelakian belalai bangun siap belalai ya nah, di Sumatera yang banyak belalai ano banyak ngarannya ah uh,

Wallahi ja aku kada cinta lawan bininya tu. Kada suah aku ma mangjalin hubungan lawan bininya tu, basumpah palsu. Kada batal pahala puasanya. Uma ada orang bacicintaan bini urang lah, nauzubillah nauzubillah. Jangan lah, jangan. Amun handak bacintaan tu lawan yang bujangan haja, sama bujangan. Nyaman ketamu nyaman dikawinakan.